Kisah Nisan Berlumur Darah, versi pakai bahasa Banjar. Masor adalah pamuda nang badiam di desa nang wayah ini sekitaran Pakauman atawa Telok Selong. Masor ni baasal dari kaluarga nang kurang mampu tapi inya baisi pendidikan lawan babudi akhlak nang baik. Inya baisi keahlian mambaca Al-Qur'an nang bagus didangar orang, karena inya dari kaluarga nang kada mampu, Masor umpat bagawi lawan kuitannya Fatimah jadi pambantu. Fatimah anak nang langkar lawan bungas dari kaluarga nang sugih. Keluarga Fatimah badiam di subarang sungai, wayah ini mungkin daerah Kampung Malayu, kaluarganya jadi padagang nang baisian hubungan dagang sampai kaluar daerah, sampai daerah Singapura. Masor nang jadi pambantu di sana banyak nang digawi, nang kaya mancibuk banyu, manataki kayu lawan nang lain-lainnya jua. Hari basasar hari, bulan basasar bulan, nangitu haja nang digawinya gasan ungkus hidup lawan kuitannya. Salawas babarapa tahun Masor bagawi di rumahnya Fatima, rupanya si Fatima ada hati lawan si Masor sakalinya Masor kaya itu jua, istilahnya tu kada baampik sabalah tangan. Tapi karna adat Banjar kada dibulihakan nang bujang balain jenis bahubungan ujar urang wayah ini bapacaran, hubungannya badua kada dikatahui kuitannya Fatimah, Masor sadar mun inya bapacaran lawan Fatimah pasti kada dikatujui kuitannya, biasanya urang sugih pasti maingkuiti adat kaluarganya, pasti mangawinakan anak gadisnya lawan nang sama darajatnya paling kada katurunan bangsawan lawan harus pilihan kaluarga. Nang ngarannya cinta dasar kada kawa ditutupi, kalawasan akhirnya hubungan Masor lawan Fatimah katahuan kuitan Fatimah jua. Sarik banar kuitannya Fatimah pas sudah tahu Fatimah lawan Masor bapacaran, imbah itu diputusakan Masor lawan Fatimah dipisah kaduanya, dijauhakan supaya kada badapat lagi. Imbah itu Masor disuruh manjaga kabun gatah nang ada di subarang sungai, nang andaknya jauh banar pada rumah, kasana Jin harus pakai jukung lantaran sungainya halus haja. Masor di ulahan pupundukan halus gasan banaum bagawi di sana. Satiap hari inya bagawi maharagu kabun gatah, mun pas panen susuruhan kaluarga Fatimah nang maambilnya kasana. Masor kada dibari akan ka rumah kuitannya Fatima, Fatima kada tahu jua kaya apa habar Masor inya dapat habar lawan Acil Ijah haja nang rancak di suruh maatar baras ka Masor. Imbah itu pada suatu hari ada urang sugih nang bangaran Muhdar masih ada hubungan kula lawan Fatima handak badatang, datang ka sana pakai kapal nang ganal sasuai haja lawan darajat kasugihan Muhdar. Niat Muhdar handak maambil bini Fatimah ditarima kaluarganya Fatimah. Imbah itu dirancanakan acara perkawinan nang saganal-ganalnya, ujar Muhdar kada masalah mun kaya itu. Fatimah sangkal lawan niat kuitannya nang handak mangawinakan lawan Muhdar sebab inya tahu kaya parangai si Muhdar. Walaupun sugih tapi akhlak lawan ilmu agama tabaik masor. Fatimah tatap manarima napa jar kuitannya walaupun hati kasal. Asa barat banar Fatimah manarima Muhdar, inya yakin Masor pacangan mambahagia akan inya dunia lawan akhirat di sisi lain pulang inya harus patuh napa jar kuitan inya, takutan kaluku katulahan lawan kuitannya. Akhir Fatimah pasrah napa jar kuitannya dikawinan lawan Muhdar. Fatimah nang handak dikawinakan kada dikatahui oleh Masor, setiap susuruhan kuitan Fatimah nang datang kapunduk Masor ditangati bakisah. Akhirnya acara perkawinan Muhdar lawan Fatimah dimulai. Muhdar datang lawan babarapa kapal nang isinya amas lawan batu permata, mambawa saisi kamar langkap baju-baju nang bagus gasan Fatimah. Bagi Muhdar biasa-biasa haja sebab inya badagang kain lawan batu permata sampai ka Singapura sana. Baharinya kapal-kapal Martapura dasar rancak tulakan ka Pulau Jawa lawan Sumatra malah sampai ka Malaysia. Banyak nang datangan pas acara pangatinan Fatimah lawan Muhdar bubuhen nang jauh-jauh, dari bubuhen nang sugih sampai masyarakat nang biasa. Pas malamnya rupanya kalapahan samuan kaluarga, Muhdar lawan Fatimah haja taguringan pas malam pertama. Rupanya bakas bamasak siang tadi ada api nang kada ingat dipajahi. Baluman sampat malam pertama sakalinya rumah Fatimah tabanam api, apinya makin lawas makin baganal. Fatimah tajabak di dalam rumah, si laki nih malihat ada api langsung kaluar haja kada mangganang lagi lawan bini. Masor nang balum guring malihat di subarang ada kasalukutan langsung haja kaingatan Fatimah, inya yakin nang kasalukutan tuh rumahnya Fatimah. Inya kada paduli lagi tatangatan majikannya, inya langsung buka mancicing, imba itu maambil jukung sambil mangayuh mamparapas manyubarang sungai nang kadap banar. Pas sampai di sana inya dihabari amun Fatimah ada dalam rumah nang kasalukutan, kada bapikir panjang lagi langsung haja marumpak ka api nang ganal banar, sekalinya Fatimah siup di dalam gagara kabanyakan tahiut kukus. Dikiliknya Fatimah kaluar sambil marumpaki api nang sudah ganal, sasakali gugur kayu nang sudah tabanam, tapi inya malindungi lawan awak supaya kada kana awak Fatimah. Pas sudah sampai di luar Muhdar langsung haja marabuti Fatimah nang dikilik masor. Masor bingung siapa lalakian nang marabuti Fatimah, tapi inya malihat Masdar pina mancium-cium, sambil mamusut-musut muha Fatimah, hanyar inya sadar lamun lalakian nangini lakinya Fatimah. Karna kalapahan lawan awak hibak luka bakas kana api, akhirnya Masor siup, kaluarga Fatimah manyuruh anak buah mambawa Masor dipudukan di kabun gata malam itu jua, lawan manangati supaya jangan bakisah lawan Fatimah, lamun nang manulung waktu kasalukutan tadi Masor. Kasian Masor karna luka nang banyak di awak sekalinya inya kawa batahan sampai subuh haja, inya maninggal imbah itu dikubur imbah sambahyang dzuhur di parak kabun gatah inya bagawi. Kuburan Masor dipasangi nisan kayu ulin biasa, supaya babi hutan kada manuh kuburannya lawan dikandangi paring nang disudah diluncupi, kakawanan Masor banyak datangan ka kuburnya. Fatimah kada tahu kalo Masor maninggal gagara manulunginya waktu kasalukutan. Fatimah masih gagaringan di kamar rumah Muhdar, inya bingung kanapa inya sampai salamat padahal lakinya surang maninggalakan inya waktu kasalukutan malam tadi. Pas malamnya Fatimah bagamat kaluar kamar inya batakun lawan Acil Ijah kaya apa pas kajadian malam tadi, Fatimah batakun siapa nang manulung inya. Acil Ijah kada sanggup badusta lawan Fatimah, sebab inya tahu kaya apa parasaan Fatimah, imbah itu dikisahannya kalo nang manulung malam tadi adalah Masor, imbah itu Fatimah manakuni pulang lawan Acil Ijah kaya apa Masornya lawan dimana inya. Mandangar Masor meninggal gagara manulung inya waktu kasalukutan, inya manangis haharaum dihadapan Acil Ijum sambil baragap. Rasa hati Fatimah pas tahu Masor meninggal inya mambisai Acil Ijum supaya mau manggini ka kubur Masor, inya kada yakin maninggal lamun kada malihat langsung kuburnya. Pas urang rumah sudah janak guringan, jam tiga an Fatimah mambawai Acil Ijum manyubarang Sungai Tungkaran, inya kada mahadang siang lagi. Pas malam tu hujan haratan dadarasannya, tapi nang ngaran hati sadih kada marasa lagi darasnya hujan, asa di mata-mata masor ujar Fatimah, nang di pikirannya masor haja sambil jujurijihan banyu mata. Pas sampai parak kuburan masor, Fatimah malihat kaya ada bayangan masor di hadapannya, inya manyasa malihat sampai tajarungkup di kadang kubur masor, kada sadar lagi kalo paring nang sudah diluncupi gasan kadang kubur masor, tatajak di awak Fatimah pas kada dadanya sampai tambus. Darah Fatimah nang lilihan daras hibat di kubur Masor sampai malumuri nisanya. Akhir kata Fatimah meninggal dengan senyum inya yakin badapat Masor di alam sana. Video dan sound dibuat oleh Rusman Effendi.